Shonan tur, Bo nochi, bo nochi, bo nochi. Ya. Awe ta un dia no di alegria. Un dia ku nos tur, òf hopi di nos, ta den un shòk. Hopi di nos no a verwagt esaki. Aunke nos sa cu ta ley di bida, nos tur tin cu pasa den, pero ya, e ta duru pa acepta. Mi kier a yama bosonan tur, tur tur tur hende cu ta bezig ta wak pika pika awenochi, ta un pika pika special. Dikon? Di kurason mi ta sinti ku mi tin ku hasié. Ta duel mi. Nos ta papiando di nos amiga pikinés. Un hende, un hende muhé ku semper tabata positivo. Semper nos tabata kombersá, sigur sigur. Mi ta kòrda bon kla ku mi ta tin ku bai scroll den mi app kombersashonnan ku mi ta tin ku pikinés. Mi ta kòrda kon den luna di aprel el a bira malu, el a bai hospital. Anto semper e ta semper e ta bisa mi Rita mi ta keda konfia den Papa Dios mi ta tene fe mi ta keda positivo ondanks tur e kosnan ku el a tende na hospital mi no ke bai en detayes Kiko ta a falte? Ni kike ta tin, ni kiko el a make mei? Esei no ta mi asuntu. Esei ta asuntu di pikines mi bon amigu Tito anto ku famia. Mi ta haña hopi erg. Hopi erg cu pikinez no ta hunto cu nos mas. Anto via di esa di e caminda aki mi quier a dedica esaki na pikinez. Pasobra, pa bisa frankamente, un par di hende sa mi a buska pasa den kua hospital pikinez ta ta, anto nan a bin bisa mi ta na Honda, kua ziekenhuis. Mi kere informa ki ora ta ora nan di bishita. Pasobra mi no ta ey pa alegria hari pero mi ta ey pa ora di dolo ora di ferdrit y ora di malesa pasobra na malesa bo ta sa ta ken ta bo amistad nan ta ken ta cubo y ken no anto mi kier a mustra esey. Anto esaki ma yegi mustra Tito dos bia ku ma bai pa e bishit'é na ospital. Anto mi kier a hasi esaki tambe ku pikinés djabièrnè ei. Anto asta m'a bisa ku ora mi kaba di traha djabièrnè, mi ta sali un pasá pa mi bai wak pikinés. Pero lamentablemente Mi a tende ku pikinesa a bisa famia ku e no ke risibí ningun hende. El a isolá su mes. Ta kos ku mi por komprondé. Mi por komprondé i mi a respetá esei. Malaga bai. Tin un hende awor aki ku ta beisha ta wak programa, mi no ta menshoná nòmber, pero ku asta nos a papia, asta e tambe ker a hiba un fruitmand pa pikinesi i tito. Pero, nos no alkansá. Aminta ken ta bisa ku el a bai lié òf nò. Ami, dor di ku mi no por a bai djabièrnè, m'a respetá su boluntat. pero mi no a verwagt cu e ta bay asina liye. Mi no a verwagt. El a duel mi. El a duel mi. Anto es mas, con tin hende bibu ku ta riska di gaña ku pikinez a muri fecha bièrnè anochi. Esaki pa mi ta un lampi ku a sende ku ta pone riba mi lista pa trese esaki den programa. Lanta falsu testimonio di un hende ku no a bai ainda, ku no a fayesé ainda. Hopi kurashi. Pero esaki no ta e kaso aworakí. Mi ta tene esaki un banda pa mi dediká esaki na pikinés. Un hende ondanks den hospital ku su tur su dolónan Preocupá pa Tito. Sí, mi den hospital Tito a yabanda nan. Mi ta bis'é el, no preocupá. Kos mi kos aki ke ta haci. Abo preocupá pa bo recuperá kos mi ko lo zorg pa Tito tambe recuperá a yabanda nan.

Nos a papia y nos a papia ken lo a bisa awe cu ta pikines a bay laga nos? Ken a bisa cu december cuminsamentu di december nos de laster programa.

Kon bosnan a risibí mi ku bras habrí na bosnan kas? Nos a filma Nos a filma e promo di Tita Kon mi ta kòrda bon kla trat'é nos a hari gozumbòl. Punta pa sombra pikinés no t'ei mas, laga nos papia su bon. Pero ami no por papia su malu. Pasobra e momentunan ku m'a papia ku pikinés, ku mi ta aserka pikinés, ta kos bon so m'a eksperensiá. Pero, aworakí. Nos tin ku respetá boluntat di Kósmiko. Duru ke ta, sigur sigur, pa famia, rumannan, anto foral foral mi amigu Tito. Mi ta puntra mi mes, Kon, den ki kondishon mi amigu Tito ta? Dikon mi ta bisa asina? Pasobra mi no tin kontakto ku Tito. Mi no tin kontakto ku Tito. Pero mi ta imaginá mi ku e kos aki a dal hopi di nos duru. Laat staan mi amigo Tito. Shorty shorty un por kere e kos aki y mi tin sigur ke no por acepte. Mi ta kere esei sigur sigur. Un cosa increíble. Sintá na mesa december den pica pica nos a hari gozo un bol. Hari gozo un bol. Nos a keda cu contacto despues. Sorry shona. Nos a hari gosa un bòl. Anto ken lo a bisa? Luna di juli, shete luna despues, pikinés. a bai laga nos. Ami a mi sinti a pensa, Kos mi ku sa bon bon kiko e ta hasi. Ta p'esei nos niun no sa ki dia nos ta bai. ta bon tambe. Ta bon. Pasobra si no bo tin bida tampoko. Sigur sigur. Shona, awe. Mi no mi no ta bay lesa ningún comentario pero mi ta haña hopi great bosnan tur cu ta on hunto cu mi pa asina nos por mustra famia conoci nan. Anto sigur mi amigu Tito, shorty shorty, ku nos stay. Nos ta komprendé nan doló. Shorty, mi amigu. Increible! Lo bo mes lo pensa cu bo otro mitar, bo media naranja, no ta ei mas. Bosnan dos cu semper a bati cabes, manera pikinesa bisa mi, bosnan dos semper a bati cabes cu otro. Semper. Ta ora aki Ta bo so tei. Bo so tei. Shonan, kiko e kos aki ta bisami un bia mas? Pikines tabata un bunita muhe. Hopi yon. E no ta e mas. Yunan a keda desconsola. Rumannan, tanta, famia. Pikinez, mira bo e cu bo smile. Semper pa complacé bo shorty shorty. Ta ora aquí bo no ta e mas pa shorty shorty. Shona, mi ta realisá ku bida ta hopi kòrtiku. Hopi mes. Aunke filósofonan ta bisa tempu no ta eksistí den shete luna. Pikinés no ta huntu ku nos mas na e bida akí. Su mishon aki huntu ku nos a wòrdu kumplí. Un alegria ku mi tin ku e no tin fertrit mas, e no konosé doló mas. El a kuminsá un bida nobo. Un bida nobo. A keda mi esaki so, mas pa bisa. Mi ta spera huntu ku boso den pensamentu. Mi a sende un bela pa pikinesa. Kaminda ku pensamentu i mi ta spera ku boso tur ban pensa ku e bela aki lo iluminá pikinez su kaminda ta yega na e gran lus. Anto asina pikinez kuminsá un bida nobo kaminda un dia nos tur tambe lo bai. Mi kier a yama bosnan tur danki. Danki pa tur ku ta sigui mi awor aki, ku ta kompaña mi. Pasobra mi a keda di shòk, pasobra di bèrdat mi ta kere bai bishita pikineshnan pia. Mi koleganan di trabou ta sa esei. Pero ya, laat mi bisa asina, destino no ta aki. Awor di e kaminda aki, pikinez, Mi ta deseá bo un bon biahe, un biahe selestial, un biahe na e gran lus ku a ta iluminá bo kaminda, pa asina bo haña pas profundo. Anto boso, rumannan, yunan, famianan, di tim di pika pika, mi ta deseá boso hopi forsa, pas profundo pa bosnan tambe. Ku bosnan por steun otro, uni mas na otro. pa bos nan por deal cu esaki. Shonan mi quier a pidi bos nan si bos nan sa ki dia y ki ora dia di entiero di pikinesta.

Anto esei ta duel mi mas tantu mi ta kere pero lo mi konformá di e situashon aki ta p'esei Pikinees mi a sende un bela pa bo. Ilumina bo kaminda, kaminda tur otro ta bai pa bo haña pas profundo. Pas profundo un bia mas pa yunan, rumannan, tanta i tionan ku e pèrdida aki. Nos amiga pikinès. Sosegá na pas amor. Don Fero Al. Shona, esaki tabata un programa tristu, kruel, pero tambe ta bida. Mi ta deseá boso. Un bon siman anto pronto pronto osnan lo tende di mi bo danki danki pa tur bosan sosten tur e condolencianan tur mente positivo. pa e lus grandi e kaminda nobo ku pekinès a kuminsá kana ora mi stima boso bon siman i te despues danki.